Nan rak dam maw? Amen. Bawipa min thang thla si ko seh. Amen. Kali Mercury Valley ummi zumtu unau vialte nan rak dam ko lai tiah Jesuh min in ruahchannak he kan rak tlung i tuzan ah hi zat minung he mithmai tonnak Bawipa na kan zaangfah caah min thangṭhat si ko seh. Bawipa min sunlai chin ko seh. Tuzan chan ṭha kan zaangfahtu Bawipa Pathian min thangṭhat si ko seh. Tutan cu Tuzan i hmasabik nan hmai ka phanh a si i kan nu cu ka khan a ṭhu i la kan dirpiak ṭhan sal ah chikkhat tein a cunglei rak kai kho hnga maw a cunglei ehe si seh siseh lo thaizing ah si desa mu a cunglei ka kai dom te le mu tuzan cu a ba deuh i kai dom te le mu siseh lo kan pahnih tein kan ra kho cule Nanmah he ton tuzan ton kan duh caah tuzing kha vanlawng nan rak zuang i ka bawngbi zong ka philh ta. ka bawngbi ka philh ta i zan hi he ka rak dir i thaizing cu bawngbi ka hruk ko lai tiah Jesuh min in kan nawl ta hna. Tunai kha bawngbi ka kawl i ka hmu ti lo. ka hmu ti lo bawngbi zong in ka rak dir i kei cu Bawipa nih kawlmi lakah ka thlah caah a ka thlahnak hmun ah ni he ka um lengmang caah khan bawngbi ka philh ta sual. i tu kha Bawipa na kan zaangfah tuzan kha kan cah hna i tuzan hi a rak ra la zang khuate an zong khual zong ve lai thai zing zong phan ko lai thai in chun cu bawmi ka bun suk lai timi le kha zin sumin in kan nawl deuh hna le nan ka zo lai ziah a tang le cun hi a cung le cu angki rul le minung aa cawh ko lo maw tiah nan ka ti sual lai hi ka lunglei thei ngai ke tuzan ah nan hmai ka dir tikah hin thil pathum bapan ka hmuhtermi te um i pakhatnak cu a si ti si ahcun hi ni he ka ratmi nih khan hrimnak a ka cawnpiak zeidah ka cawnpiak tin kei kha bawipa nih kawlmi lakah a ka thlah Kawlmi lak a ka thlah caah Kawlmi lak a um tinte i bongdi voikhat nan kaa hruk lo hni lawng te kaa hruk tikah khan cazing kha Kawlmi lak ah ka thlahnak hmun in vanlawng ka rak i cit tikah cun kaa thei man ti lo i vanlawng cung lawng ka hni he ka ra rua kaa thei ti lo i vanlawng ka ṭum te zong ka hni he ka ṭum ko rua kaa thei ti lo i Hika i ka phan hnu tuzan lawnglawng hmun hi he kum mi ka thei cucu hmun ni dang ah cun vanlawng rak tum kan bong bi he ka rak tum tawn nain tu chun ka cun hi he ka rak tum ko rua hika thei man lo in cu bawipa nih a ka thlah nang hmun kha hi he ka um ca ka ka hmuh ter ṭhan cule ramdang ah kalmi nan fale kan fale tampi sinah kan va kal tikah hin ramdang ah bawipa na thlahmi hna an si Kha a thlahmi hna kha Bawipa nih a kan zaangfai kan va bawmh ve hna kan ti lai cu. Kan va bawmh tik hna ahcun ka ramdang ah khan cun hi venh khawh a si lo i Colt he, necktie he, bongbi he, kaden he, atulio i kan hnambi zeite sut Dikalong citi sun he an kan umter lamnak ah cun ni ka hmu bal ve lo ni lo bak in ka um ve tutan kan nu he American lei kan va kal cu thlaruk an kan tlai i thlaruk chung kan rak rau thlaruk chung khan ni vai khan an ka ven bal ve lo ven lo bang va kal i bawipa nih a thlahmi hna kan fale sinah kan va kal tikah Mirang thuam in bawipannak ka chiah. Cun le kawlram ah ka thlahnak hmun ka kal poh ah hin kawl thuam in bawipannak a ka thlah. Tutan i kai nan sin ka rak phanh tikah cun a kan thlahtu hna nan si. Nanmah kan thlahtu hna sin kan rak phanh tikah cun hika i nanmah nan i hrukmi kha hruk ve ding sa tutan hi ka philh tami kha rak ka ngaithiam u ti zong kan nawl duh hna i Atutan an si ka phandek ah hin thil tampi a rak i thleng mi ka hmuh i thluachuah nan rak co tuk timi zong ka vun hmuh caah Bawipa min thawng ṭha si ko seh. Hla lei zong ah thluachuah nan co taktak kan fale hla sami hna tampi an rak ṭhang minung tampi kan hmuh hna cun le kan hla sa thiam tampi kan tutan ah American an rak phan i American khuakip ah hla an sa. I kei zong kha hla an saknak kip ah kan va ngai ve kan nupa in. Hla an saknak hmun kip ah an kan som ve i laitlang lei kan fal le le kawlram kan fal le rami hla sa zo ve law tiang ka ti ka va ngai ve a hla sakmi a ṭhat khawh ning le a ṭhatchuan cawm ning le bawipa sunparnak langh khawh ning tam ti ka va hmuh. Hi ka i rami kan fale zong Hi kum kum chin ahcun an i thawh thluahmah lai ti ka zumh ko. I American Labour pathami hna tampi Bawipa nawl an ngai tikah thluachuah tampi an co. Cule music zong thluachuah nak co tuk. Na music aw a tha taktak kai cu hi keyboard te hna hi an number ka thei lo i zali le pakul kha vale cungah sang dik te ka rak ruah sual i tutan kha zali le pakul Kha reimawn ka phan i kan fale sinah zali le pukul nan cawk duh maw kan cawkpiak hna lai Bawipa na thlua ka pekmi tiah ka ti na zei si zali le pukul cu ti keyboard number zali le pukul ka ti zei ruangah ti a sang bikmi na duh lo maw ka ti a ce zali le pukul cu kum kul a tlau cang a ti kei ka kum kul ah ka va tang kan hnulei kum kul ah khan rak sang bik ti si a sia atu ah zil a sang tiah ka hal na i Zakua le som ngan ti maw? Zakua le som sarih. Ce thong khat a phan deng ka lau tuk. Zali le pukul dak niam tuk sta. I zakua le som sarih tu khan rak ka chim i zakua le som sarih phan cang si tluk rak thang thluchuan chau. I bawipa samtal lang chim mang ko se. Cule Mike le atu sangbok sang hotu kha a rak tha tuk. Tutan ka mah tlaih mi mai cu a aw ṭha tuk i ka aw zong ṭha khun rua dek rua. Rengun nih kan ni bawipa na kan thlan hmun kan biak ni hla kan hman ni mai cu a hri hi a ṭha lo i titin an ka tlaih tan tihin ralring tein tlai lo te el ka tlaih i cu hnu ah cun Na au ahcun a lut kho lai lo ti au lo ding. Cun dimte na chim ahcun lut kho te dimte chim lo ding a laifang te na chim lai ti si. Nazi pakhat chung ka laifang an ka chim tar i nun cawn cu ṭhan tuk nain ka ba taktak ve. Ka ba taktak ve. I America kan va phan tikah kan fal an i ka pa te ti YouTube ah na thawng ka chim kan ngai kan rei a thei tuk cu rangah mei le vapor kan in cawk piak lai tiah an ka ti aw zeitik ah si te reimun na chimmi pawl kha a on mi zong turk turk turk turk ti on mi zong cu le a pil mi zong um tiah ti aw khakha a lai fang tein an ka chimter mi si e kau dil zongah kaa sum ka thum dil zongah kaa sum laitlang ka kan kau ciam mi kan pale sinah kawl zong pi di rai mana tu din te ka chim tar i zet that ka chon tar mi si asi tak e dian ma zong ka ka zang na fa to di a nun chon chu zang fa ning situng lo ka pa na thang chang na dia lo mo A si tak e ṭhan chung ma si ti aw ṭhancho si e tiah ka ti na i nun ka cawnmi hi tam taktak tam taktak maih put tiang le an ka cawn tal cule hi nazi te hi Raymond na cun nazi pakhat na lon lai lo ti si pakhat a tlin pak ah ngol lengmang si tutan America kan kala kan khoi ka da ka chiat i ka thei lo i ka thlau tak Ka thlau tak tu ka rak kir ah khan zal chungah rak um ko. A zia that khon ning cu zal chungah thlaruk chungah rak um ko. E a na zi te na zia that khon ning hi Khrihfa upat a si lo cu van ram na phan bak lai ka ti ve. Ti le Khrihfa upat an pal le na zi tu na zia tha lam na um sual na su ti mi kha ka lung re thei ta tak. Zeirong na thleng chon lak ha ka ti an hngar ko ka limi awkah phorh ṭhan ka phorh ṭhan tu cu hi ka vun hman ṭhan lai cu ruangah nan sin kom chungah hin pariat le cheu nangmang ah ti ka zuam lai Lawm tuk ba sa sa tung ko se mei zong na dang lei chia i tha tuk cule ram a thlen hnu ah kan ram a thlen hnu ah uktu an i thlen hnu ah tutan hi masabik kan rak phanh a si minung mithmai zoh ah hin nan thinlung a dam ning a dam ka hmuh i thinlung a dammi tampi kan hmuh hna i cu zong cu thawngṭha tutan ka hmuh i tutan cu ramdang ummi fale hna tampi kan va ton hna i bia an kan cahmi tampi zong a um i cu zong cu zarhkhat chungah baibal a ka zaangfah a si ahcun an kan cahmi tete Keimah nih chimka a zum lai i ka pa kan le kan pa sinah rak kan chim piak law tiah an timi tete a um i cu zong cu ka tenh chih lai i zarhkhat chung Bawipa nih a kan zaangfah lai i ni sarih kan kal lai i hi catar ka vun hmuh ahhin ka khuaruahhar taktak zeidah si ti si ahcun Kalati a ngan paruk a hme pasarih an tar i na tuh bangin na zun lai, ti si. Hi biafang kan pale sinah Bawipa nih a pek mi ka zoh tikah kan nun a ṭhang cang tinak a langhter ti ka hmuh ngaingai. Nun a ṭhangmi nih cun hi biafang hi zuanhnawhtlak taktak a si. Thil hmete kan tuah mi hmanh khi thei a tlai. Dum hmete hmanh khi thei a tlai. Kan fale zohkhenh zia kan thiam dite khi thei a tlai. Etu zan hmasa bik ka phanh zan ah Bawipa na kan zaangfai kan nupa in zanriah einak an kan sawm i cun zanriah einak kan va kal tikah An fanu upa bik kha tanhra awng i kum ṭhu pali a chuak, ti si aw. A nu thlacam a fa nih a co cang. A nu nunah thlenmi a fa nih a co cang. A nu i a retheihnak a fa sinah a lang cang timi kha ka hmuh tikah cucaah nul ka ngeihnak zong thluachuah an comi ka hmuh tikah kaa lawm tuk. Hi biafang Bawipa nih a kan pekmi hi tutan cu sullam a ngei ngai lai tiah ka zumh i kei zong thla ka cam ve lai zarhkhat chung zan fatin te Bawipa nih a kan cawnpiak ko lai i zing fatin te a kan cawnpiak ko lai i a kan cawnpiakmi paohpaoh kha tete ka khan ve lai. Tutan biakinn kan rak phanh tikah Salem in Carson ah bawipanak an ṭhial i Salem lei i ummi zumtu unau, Khrihfabu, an biakinn, an pastor vialte le upa vialte zong ah bawipa thluachuah pe ko hna seh. Salem Khrihfabu thluachuah kan pek hna. Cule Salem i uh, Mandal kan rak sakmi hmunhma vialte zong va va cawt ve ko seh. Tuzan cu mandal a ngan deuh ngai in ka rak hmuh i zian in mandal a ngan deuh ngai tung tiah ka pale ka chimh ding hna kan pale nih an chimmi cu a hmunhma a kau ruangawng a si i minung an tam lai tiah kan zumh en ti ah a ṭha tuk ṭha tuk mandal a hmet zong a pawi lopi zeiruangah tiah kan bauh ko lai si bauh khawhmi papo cu a hnei zong pei lo pete ah kan boh ṭhiamṭhiam ko lai an ti aw cucu bawipa nih lam a on cang thil tampi ah thleng lai ding ka hmuh i kharsan kan pa le lam ontu hna Khrihfa upa pastor hruaitu vialte hna le Khrihfabu nan zate ngasibik lam in kan onmi biaknak kan rak thanh tikah nan biak in sakmi a ṭha taktak a ngan taktak a chungah ka va lut i ka hmuhmi cu si ti si ahcun na zumh ahcun Pathian sunparnak na hmuh lai timi ka van hmuh ka lau kho taktak cutlung biafang dawh cu ka ti aa dawh taktak e cu an zumh ning tein biak nan pi zong bawipa nih a pek hna an sak le ka hmuh i hi zong hi thlachuah taktak si dek ka zumh i kan hnu le kum kul le kum khat ah khan kharsan ah hin zarh khat bawipa na kan zaangfai thawngṭha ka ti kan rak khan i cu lio ahcun kalmel tlang kan rak kai hna i kalmel tlang ah khin minung sawm sarih kan kai hna i cu kan kai lio bawipa nih zeidah tuah ti si ahcun khuachia meeting he kan tonter i kalmel tlang ah khan khuachia conference an rak tuah lio kan va phan ciammam i kannih kha cu meeting si lo rawl kan va ul rawl va ulmi cu minung sawm sarih sinah kalmel tlang khuachia conference i meeting a rak kaimi hna kha cu a kenkip hruaitu nak phan ti si cu zan ah va kai ve mi pastor pa kha zan khua dei ka va kai ve ti cu kai ven ban ah kan chim tikah khuachia pawl hrimhrim nih khan rawl a ol mi hna kha a ṭih tuk a ṭih tuk a ṭih tuk hi rawl ol mi hna kha a ṭih tuk nain rawl ol mi hna nih khan Bawipa lung tawn an penh lo caah khuachia hna kha an thiamnak an chuahmi kha rawl ulmi hna sinah an chuahmi kha a kan chimhchan. Zei a ti? Rawl ulmi hna khuachia na ṭih tuk nain an ti. Rawl ulmi hna nih Bawipa nawl an ngaih lo caah a hlen an foi tuk ti. Hlen a foi tuk ti si. Karmel tlang i rawl ulmi khi khuachia nih duk tak kan hlen hna ti si. Kan hlen hna ti si. Hi cu zan cu khuaceu in meeting an tuah i atutan rami hna hi kan hleng khoai lo tiah meeting an tuah ti si. Kan hleng khoai lo tiah meeting an tuah tikah cun zeiruang dah kan hleng kho lai lo tiah an bawipa nih a hal tikah Karmel tlang i rian a tlaitu khuachia nih tutan rami hna hi cu ti bu thleidannak nei lo miphun thleidannak nei lo caah a hlennak lam pim ti lo a ti a ti. Karmel tlang rami roulmi hna khi ti Laitlang Khrihfabu hna khi te bu thleidannak kan hlen hna miphun thleidannak kan hlen hna duttawk kan hlen khawh hna i rawl ul dil kan hlen khawh hna ti si satutan rami hna cu miphun thleidannak le rawl bu thleidannak an i put lo caah a hlennak lampi kan thei lo ti si cu hnu ah Laitlang lei Khrihfabu hna cu tikor in kan hlen hna Khaimi kan hlen hna. Mitku si kan pek hna i a foi tuk an ti. Cun an rai min ah ti kawl an hnom lo. Khaini an hnom lo. Cun a mitku si zong pek khon seh lo e tiah ti si. Kamet tlang i rian tlai tu nih khuachia an bawipa kha chimmi khuachia an bawipa nih a foi tukmi kan i har a ti hoi ti si. Khuachia pa bak fim tuk. A foi tukmi kan i har ti zeitindah kan tuah le ti zeihmanh tuah lo i din hlei ko. nan i din ve lai i anih kha thlan cammi kha tukforhnak um ti lo tah an kan tei ti lai lo i tei ti um ti lai lo i cun tei um lo caah khan zei an ti lai ah bawipa na hrang lo an ti lai i a di ko e ti an ti khuachia pa kan fim khawh ning cu bawipa na hman a hmang lo ti tin han ka hlen hna lai ti cung Nihin ah minung tampi cu Bawipa nih a hman hmanh lo ti hna kan i hleng cu. Bu Satan hna kan i hleng. Zei bu dah Bawipa nih a hman deuh? Zei bu dah a hman deuh lo? ti bantuk mu. Zei miphun dah Bawipa nih a hman deuh? Zei miphun dah a hman deuh lo? ti bantuk. Cu hnu ah zei khaini dah thaw deuh? Zei tikor dah tho deuh? Aho khat ah nun aa dawh deuh? Kha bantuk an khuachia kha an bawh ve i an lut e. Cuna tutan i kan pale nih thong an thanmi ah khan muthei dan a um lo. Miphun thei dan a um lo. Cu hnuah keilon ka vun chap ta ve lai i biafang dawh te si lai lo nain kan pale nih an chimmi ah an tlawtmi lawng a si kho men i thlarau a sang niam lawng um lai lo mu. Thlarau a sang niam nih khan Bawipa sunparnak lawng tel hlei lo. A niam bikmi thlarau nan timi zohkhenh lawng kha Bawipa sunparnak a si ko i curuang thlarau a sang niam lawng lai lo tutan ah cu hnuah a thlarau mi le a thlarau lomi lawng lai lo kan i zohkhenh cio hna lai i zarkhat chungah zeidah kan tuh i zeidah kan zun timi te kha kanmah le Bawipa nih a kan fialmi cio te khan Tutan ah kan rak tuh ciami te kan zunmi zeid a si. Hmailei zeidah kan tuh lai i kan zun lai din tete kan vun chek cio hna lai. Cucu zarkhat chungah chan aa thlen hnuah thluachuah kan copimi va si selaw atutan i kan biakinn in ṭialmi Johan an hlei khat a hme sawmmi cu kan duh taktak. Na zumh ahcun Pathian sunparnak na co lai ti Ṭha taktak. Cun hoi ka in dal zong kan lut taktak. Na tuhmi na zun lai ti hoi Galati ngan paruk me pasarih ah. Cun tuzan nan pastor pa nih a chimmi rak ka hnek sak to Galati eh, Malakhia ngan pathum a me pahra hlei khat hlei ni ah rak ka hnek sak to Bawipa na kan ti hoi. Tutan ah a hneksakmi tidan an hmuh lai. Rak kan hneksak tuah ti bak thlarchuah kan pek hna le pek hna lo. Rak kan hneksak tuah vancung in ka ka hun le hun lo. Rak kan hneksak tuah nan i kenmi chokkhonnak na si lai thil chiahnak a khat le khat lo a liam in liam kan pek hna le pek hna lo timi tuzan kan pale Carson Basra nih a vun chimmi khan biafang tete tuzat chungah zeidah kan co timi kha tadi kan vun khan kham ala i kei cu ka pala ka zangfai kan nu he tu hi kan nun bal a kan thlen tuk kan i thleng thluam ah i kan kum cu upa deuh rua lai nain kan thinlung cu no chin lengmang no chin lengmang no chin lengmang atu hi siapa na chungah zeidah um tiah ka hal u law a ka halmi cu um hna seh ka chim tuk lai nan ka chim tuk nan a ka halmi um lo nan chim kha cu kan pa le nan ti bantuk hal lo chim tiah ti kha si hoi lai Laitla kal phat pawl khan ka lemlung phat pawl khan kan pa le nih tate khan an duh i tate an ka khan an hal lo chim tiah an ka ti lawmang i zei si hal lo chim tu ka ti thluachuah an cawmi kha tate an khan dingmi kha hal lo chim tiah ti si zeitan a lung chungam tiah rak ka hal hna selaw ka cawl cangmi thil hmete nin minung pakhat te thleng seh ka ka ka an paw hin minung pakhat te thleng seh Ka mit ka hau nak hmun pawl in pakhat te thleng seh. Cule ka ṭhut zongah, ka dir zongah, ka kal zongah kha ka cawl cangmi kha pulpit phungchim bantukin bia chim seh timi te hi ka nun ah biatak tein tu ah ka cawn duh ee timi ka chim lai tiah ka ti. Atu zan nan sin i ka chimmi hi pulpit hi cu mipi hmai ah buaibainak an zaangfai CEF nih an kan tuahpiakmi buapi a si caah CEF an pale nih kum khat chung thlan an rak cam i kum khat chung thlan an rak cammi theitlai tuzan ah ka zunmi caah hi pulpit he cu upat tlak si ko ta upat tlak tuk si sinain niftin na kan nunnak ah nunnak pulpit ka kainak ah coka zong ah zunput zong ah bus cung zong ah vanlawng cung zong ah cycle kan i citnak zong ah kan nunnak nih innchungkhar zong ah coka rawl kan einak zong ah kan nunnak nih phungchimnak hmun tampi ngei ve tuzan hi kami ka chim bantuk khan nan kalnak kip nan kalnak kip ah phungchimnak hmun kan nei Atutan ah Bapan ah kan zaangfai i Kalemyo kan ra i Kalemyo an Falam ah kan va kai. America kan rak phan cang kan Kalemyo kan rak kai Falam kan va kai kan ko kan va kal. I Kale le Falam kal lak ah kan kalnak ah harnak tampi kan tawn. Bus kan i cin tik kan bus a hme leo ruah sul leo pi kha si. Ruah sul tuk tu Falam kan phan khawt lo lampi ah harnak kan tawn. Cu harnak kan tawn nak ah Bapan ah kan zaangfai i Motor ka kal kho ti lo i cucu kan i din i cu kan i din ahcun lung nganpi pakhat um. Cu lung cungah cun ahola sing ha atu leo i ek nan timi mu ek tlangpi kha hmundang kal a ṭih tal a si ko lai a thinphangmi mu ṭihna a hmangmi a si ko lai cu lung cung thengmang ahcun a ek Khaleh a dawt tuk i hmanthlak tlang a si. Lai nih ka a dawt bik si lai ka zum ko. Phura bantuk te khin um. Phura bantuk te khin um i cucu chidik yau mi te khin lo. Mi khual vialte kan motor kha motor a dir mi kha pahlei hni thong an si. Motor pahlei hni a dir mi minung cu rat kan tam tuk cu mu. An zate cu lung cung i ummi phura bantuk te ek te cu kan ṭih tuk i a hlapi in kan dir hoi kan zo dih. Ahohmanh pawng kal an lo. Thiang thlarau lam kan chawk. Khi lio te ah khin va kal law si e le phung na chim bantuk te khin phung va chim law ti. ka pa zeihmanh na ka chim ngai lo ti na kaan chim hlah va cawi law a hriang ah va ṭhial law ti e kaa lawm tuk cutluk fawimi cu ka rak theih lo ka hrut tuk hi ta ka ti ka va kal i cunglung te cu ka cawi phura te zong a cawi ve lung cu ka cawi phura te caah a cawi ve ka va kal tu i lam ṭhang ka hlonh si ahcun mi vialte an lau lai thli vialte ka phang i lam kam te ka va chia ṭhan zei ruangah te saram te hna ei a duhmi ne ei ve hna seh Keimah caah cun buk a si lo, nan saram caah cun buk a si lai cu mu. A pawtangmi saram, a vakmi saram hna, thlacammi saram hna cun muk thatha lai. Saram pawl an rak phan tikah ei ve hna seh, tiah ka va chiah piak. Ka va chiah piak i cu i a ka zohmi cu mirang nu pa lawng an um ve. Kawlmi zawn tampi, ṭhawma i te ka tuah kaimi minung pahnih zawn rak i tel. engineer kai mi zong cuhnu ah kan kawlmi kan fale tampi na tel laimi tampi na tel mirang nupa zong na tel an kan hmuh dih cule nai manji le pa mi kan pa zong na tel an thinlung ah zeidah rian ṭuan ti cu ka thei lo nain a thaizing ah mirang nupa kha mikhual kha falam ah nan i sunzong an ei ṭi lai ten sunzong an ei ṭi Chunzawh lei bia kan i ruah tikah nizan i kha ka cawimi te kha an nu nih khan a rak luh taktak a rak luh taktak an nu nih zei ti kha bantuk lung na cawimi kha ti khoi ka na cawn tiah ka hal na siang kai na khoi ka na cawn kha na cawimi kha thiang thlarau sinah ka cawn ai ka ti Thiangthlarau hlak a cawmmi si ee. Cubialang nu zei ti kei ka nu hi an America an biakinn ah keyboard a tummi si a ti keyboard tum a thiam tummi si a ti zatu hi biakinn a phan ti lo a ti zirong an zatek a hal i nun cawn a thiam lo i keyboard tum rong a thiam caah a lung a dong a ti Ka kum kum song nga tiang khibawi ka rak tum i zei thlacam in ka co lo ti biak in kal a duh ti lo e ti. I kei a fanu a simi nih ka nu ka zoh ka zoh i biak in kal ka huam ti lo e ti. Biak in a kal ti lo. Ka nu bantukin biak na kal lai i Khrihfa rianṭuannak ka zuam lai, khibawi ka tum lai, ka pum ka pe lai, ka tar lai ah ka nu bantuk kaa ngaichih lai ka ti. Biak in kal ka huam ti lo e ti. Sakei nih khan khan lung cawi lungcung in mi phura he cawi kha thiang thlarau ka cawn tin tikah cun oh ka nu zong ka thiang thlarau ti lomang ko na nun a cawn tung lo thiang thlarau ngeimi tampi nun cawn kan philh caah kan upat lei ah pastor kan tuan ni kan i ngaichi Khrihfa upa kan tuan ni kan i ngaichi biakinn kan sakmi kan i ngaichi missionary kan ṭuanmi kan i ngaichi zakhain lam kan kalmi kan i ngaichi bawipa caah kan nunnak kan pekmi zong kan i ngaichi ti zeiruangah thiang thlarau sin nun kan con lo tikah a donghnak ahcun mi nih zei an kan rel lomi kha bawipa nih zei kan rel lo tiah kan ruah sual mi nih zei an kan rel lomi kha bawipa nih keimah rak ka bochan hna seh tiah lam a kan on piakmi si nan Mi nih zei an kan rel lomi kha kan nih nih kan Bawipa zei rel lo kan rak ruah sual i chunglei nun a ṭhang dingmi tampi kha Thiang Thlarau sin cun nan philhmi nih khan kan tuhmi a dang bia kan zunter. Zeidah kan zun? A nu cu biakinn phanh a duh ti lo ai ti, a lungdong ai ti. Cu tikah kei nih ka hal i nan pastor ho na si te ka hal i an pastor ko cu ka theimi pastor rak si hoi. Oh, ka pastor kha ken sang ah dis lo maw? Ken sang zawn ti ko maw? Tiah asi. Apum ah pek tuk na ken sang zaw ti si. Nini ah pum pek tuk timi le nun cawn timi kha zeidah a dang timi long ka tan te khan lai. Nuncawn timi cu chunglei remh, pumpek tuk timi cu lenglei tem in. Cu zong cu aa dang kho. Nun cawn timi Thiang Thlarau cawnpiak ding cu chunglei remh thluam ah, chunglei remh thluam ah, chunglei remh thluam ah. Cule rianṭuan tuk, pumpek tuk timi cu lenglei tem in nak tam tuk tuah, a tem in tuk. Tulio ah pastor a tem in tukmi Khrihfabu a tem in tummi, upa a tem in tummi, mino a tem in tummi hna lung a dongmi tampi ka hmuh hna i an tem in tumnak ruangah a zawtnak ngeimi tampi ka hmuh hna i a tutan America ram kal hna cu kal a rawkmi tam tuk ka hmuh hna. I kal a rawkmi kal pahnih a rawkmi cu le thin a rawkmi hnit a rawkmi hnit an chuah cangmi kal an chuah cangmi Cule cuap a rawkmi thlensan le mi tamtuk an hmuh hna i zeidah an duh bik tiah ka hal hna hi dam an duh bik tian oh hi dam man an duh bik ti oh van ram phan an duh lo maw te van ram phan cu kan duh lo hi dam an duh ti nan hrin ṭhan maw kan hrin ṭhan a sau tuk cang te hrin ṭhan nak sau nih khan van ram phan kan rak i fian tukmi nih khan zawtnak kan ton tak tikah zawtnak dam le a kan mer cho Zeidah ka chim duh ti sin, aw, na tuhmi na zun lai dibis cu. Na kal a rawkmi hi a hun nih a hrawh. Na hlit a rawkmi hi a hun na hrawh. Na taksa a rawkmi hi a hun na hrawh. Tiah ka hal ding hna, keimah nih ka hrawh. Titin na theih khawh. Ka rak dai thlan tukmi ka zun. Sibawi pawl ka hal tik hna ah minung kan zawtnak hi daithlannak a rami tampi um ti a si. Daithlan ruangah. Atuzain zanriah kan einak ah kan pale nih kan chimmi cu ka lemio cu ti a chumung eimi kha sichuan ngah ti si. A chumung eimi pawl sichuan ngah ti si zong cu tuhmi zun si ko lai cu. Atu ah ka kalnak hmun ah sichuan lomi tampi ka hmun ah a lungdong men tam tuk. A si ahcun nikum ahcun kan parlik ah an caan ter i tukum lawng ah ter tukum ah dang va thei hlah aw. Bawipa Jesuh nih a kan khamh tikah hin thlarau lawng maw khamh taksa kham chi lo maw thinlung a kham chi lo maw nunnak kham chi lo maw ziaza kham chi lo maw kan sining vialte kan kham lo maw timi biahalnak ra se law mi tampi cu leiding kan nei dia lo zei ruangah daithlan nun nih a kan cawnpiakmi a tlawm tuk caah khan ya thiang thlarau sinah a cawngmi hna cu thiang thlarau nih lungte chuih ding hmanh kha chuih lo nan kan cawnpiak khawh lungchuih cu zeikhan a fak lopi maw lung hmanh tein chuih ko cu sinain cu lungte chuih ding hmanh kha thiang thlarau na kan cawnpiak i cucu chuih lo in A kan hrialter tikah kha lung kan hrialmi te lawng kha si lo hmailei kum saupi tiang khan ruahnak ṭha kan cawnpiak lungvei kan hrial kha a si loin lungdang tampi hrialnak kha bantuk chuih hmangmi tampi hrialnak kan cawnpiakmi kha tutan ah ka hmun ah na tu mi na zun lai timi biafang rak bawipa kan piakmi ah ka vun hmuh tikah bawipa rak zaangfai ka lawm tuk i Tutan cu nan sinah phanh tikah kawlam ah thleng ka li lawngah thleng ko lai kei zong kaa thleng nifatin te kaa thleng i kei cutu kaa thlenmi hi bawipa nak zangfah kaa thleng cuahmah i Tutan America kan kal tharuk chung kan rak kir kholo mi zong a ti si ahcun nan fale kan fale America phan mi hna kha ka ti ka khal hna ti da khal hna kei cu bawipa nih vawlei pi thlen ning a rak thlah vawlei pi a thleng lai vawlei thlen ning a bawipa rak thlah ka ti ding na an kharo har an rak thei bal lo atu America phan mi pawl khi America thlen ning a bawipa kan thlah ti an thei lo America thlengtu nih baba thleng hna ni thei lo. Ani cu America i tangka te nga dingah baba nih a kan kuat rua tiah an ruah i America tangka te nga dingah kan i thawh tiah an ruah. Kei nih kei cu baba nih vawlei thlen dingah ka thlak ka ti tikah an khuaruahhar. Zeitindah an thlak ti an ka hal tikah kha America mi hna hi zong hna u law zeitluk in na zangfah an si

Atu kan Laitlang hi atu ning hin kal u si law hi ti ning te hin nun thlen nun cong u si law vancung panh ah kan cawn si ahcun kum hra rang lai lo thluachuah kan co tuk lai thluachuah kan co tuk lai i pathum te zarkhat chung ah tete khan mi pathum te thana ka van chim cia lai i a tial zong i tial u law video zong um lai thah zing ah video zong zok te u law atu man America ka va phan i America ka va hmuhmi ahcun America tu hi tamara an i cuhmi zong kha a za te kan hmuh ta rih. A tu a kaimi zong kan hmuh ta rih. Zeidah an buaipi human right ti an ti minung pakhat i covo minung hi kan right human right timi minung pakhat i covo khan buaipi minung pakhat covo minung covo kan ti lai mu kawl hol in cun lu a khui hi khan buaipi minung hi an ti lu minung kan si nain ti lu a khui hi kan ngah lo an ti minung hi co ding mi kan ngah ti lo an ti lu khui hi kha kan buaipi cucu tutan tete khan mi zakhat chungan aniam bik ni finnak a si aniam bik ni cu lu a khui hi A ngah lo American rat du. American ram cu lukhoi in ngah lo tiah kan buaipi cang. Lukhoi i minung pakhat sinak. Atu nang le kei tila nei kala mi hna hi cu hrinṭhan ni kan si si ahcun Pathian fa sinah khoi ni kan ngah cang. Lu a khoi yi in Pathian fa sinah ka kan kai. Cucu ni vawlei cung tangka vialte in cawk kho si lo. Jesuh nih zeiti? Vawlei hi a pumpi hmanh in co law na nunnak na sungh ahcun ti cu mu. Pathian fa si cu lu a khui in pheial takin dah timi a khui hi ah kan kai cang. Minung sinak covo in Pathian fa sinak covo Khakhaan tilo i Laitlang kan pale Evangelist vialte nih kan chimmi Khamhnak Thawngṭha timi kha Pathian fa sinak. Cu Khamhnak Thawngṭha in pathumnak keimah tu ka kalpimi vancung pennak nun Pathian fa simi ning pa nawl an ngeih tikah thluachuah an co tuk. Khamhnak ahcun Pathian fa simi tampi pa nawl ngeih an thiam rih lo. Pa nawl ngeih an thiam rih lo. Pathian fa sinak kha An pemh i Pathian fa an si nain pa nawl ngaih an thiam rih lo tikah pa nawl ngaih lo ahcun an theih bantuk in fale nu le pa nawl ngai lomi cu zei bantuk a si nan theih ko lai mu. Fale nu le pa nawl ngai lomi cu caan lawng thiam kho lo, rian ṭha lawng ṭuan kho lo, thil ṭha lawng chuahpi kho lo, Siangpa fapa panga ka ngei, zutawm ah an i cang dih ee, zeiruang ah dah ka nawl peng ngai lo cu aw si tak ee, zein dah nawlngaih nan cawnpiak cawnpiak kho lo aw. Nawlngaih ding cawnpiak kho lo cu a fak tuk, a fak tuk. Fale nu le pa nawl ngai lo an ṭhangcho lo. Khamhnak a co cangmi nih Pathian nawl kan ngai lo, pennak kan lut kho lo. Cu ruangah a pathumnak cu vancung pennak, Right. The right of the kingdom of God. Vancung pennak luh duh ahcun ti nawl ngeihnak lawng dang pakhat lo nawl la ngai lo mi an lut kho lo ti si ko cu ruangah kei cu thiang thlarau nih lung ah ka cuai to zong ka cuai palang thil lo tiang ka thial a har ni hrim lo ka ca zei ma har lo pep lo ruang i si ko pep lo ruang ah pennak cun thiangthar nak an cawn ter a foi tukmi kong dah kan cawn ter tinghra pe lo ti bantuk ah kan chim bal lo ti te va pe lung te va thawn ek kham va rut tang va dor a foi kho tuk a foi tuk can pem lo ruangah Minung nih cun holhnak a ṭhing ti len ding u. Kan zomhtaih sual ruangah thluachuah tamtuk an sung. In atu mi na zun lai timi kan pale le bawipa thluachuah ter hna i hi biatlang tutan ah a kan pek tikah hin tuzan ah a rami mikhual lawng nan phan thluahmah cang ti si i mikhual lawng a phan thluahmahmi mikhual lawng nan ba tuk le tiah kan i din ve hna lai i hika i a rakmi kan pale zong man dan nan sak nan ba tuk kan din ve hna lai i Thaizing tu ahcun Bawipa na kan zaangfah lai, kei zong bang bik in ngei cang lai. Ṭha tein kalṭi hna lai. Atu i ka chimmi luh a khui i a niam tukmi Bawipa nih minung kan sermi cu a sang tuk ko nain a fa sinah a kan pek hnu ahhin cun minung sinak kha a niam cang. Cu luh a khui ram American rampi nih an tangka vialte an hman dih. An tangka an hman, an fimnak an hman, an thiamnak an hman i lukhun in an kawl. Zeiruangah hrinthannak an zoh ti lo caah. Kan nih hrinthanmi khamnak cu Pathian fa simi nih vancung penah nun zuan hnawh ve usih law, nawlngeihnak zuan hnawh ve usih law, zeitlung dah thluachuah kan co lai? Kan ka kan ang paw a thluachuah, kan ke kan kal paw a thluachuah, Mit na au na paw thluachuah, na hmuhmi paw thluachuah, na cawlcang paw thluachuah, thawngtha chim timi cu nun in chim timi kha tutan la tati ka hun thlan thluam alai pale nule zong mino zong tutan mino tampi kan hmuh hna ca bawipa mi ka thangthat siangkhal le ustaz lai cu university sang cha tampi kan rak tel lai atutan ka ka rak phan hna hin kan ko ah makui dai nga kan va kal i Makui le kan kaw cu thluachuah an co taktak. Ṭekatu sangakchia siang khar lio a si an ti. Ṭekatu sangakchia tam taktak an rak i tel. Kawl hlol in kan chimter i atu hi makui le kan le kan rak i ṭhial si i thawngpang kan theih ṭhan tikah mino tam tuk an i thleng ti si. Cu bantuk thluachuah cu khoi dah um lai. Kan phu lo. Kan phu lo mi thluachuah kan co. Mino tam tuk an i thleng ti si. Sipuai tam ah tamtawng le thleng te si. Zeidah ngun pem? Aw nun thlen ni theitlai tamtawk ngei timi kha an vun pem tikah tamtawng le thleng te si. Hika zong ah mino tampi kali myo cun ras kim nak sa siang khal lio sa mi tampi an ra lai. Pa le zong tampi an um lai. Nu le zong tampi an um lai. Cule hika i kholai fang na vun baipala vun kan pek caah Hika lei ah kan hnulei Salem a ra kholomi tampi zong rak phan kho lai. Thailand hrawng in cun kei zong thla ka cam ve lai i zeiruang ah dah vawlei kan thlen duh aho nih dah kan fial zeiruang dah vawlei na thlen duh aho nih dah an fial a ka fialtu nih hin kan khuate lawng thlen ah a ka fial lo kan innchungkhar te lawng thlen ah ka fial lo keimah nun te lawng thlen ah ka fial lo kei nu ka nun thlen ah ka cawnpiak bantuk khan innchungkhar thlen lawng ka cawnpiak i khua thlen miphun thlen khrihfabu thlen vawlei tiangin kal ah kan cawnpiakmi Tati ka khan thluahmah lai. Bawipa na kan zaangfah lai, zarhpini tiang kan kalṭi hna lai timi te kha cun ka vun chim i Bawipa thluachuang pek ko seh. Nan cungah daihnak tung chim lengmang ko seh.